Oh, okay guys na mi xeweta ni tlhela ni mu amukela ka conspicuous talents tv so loko ri wehe a wu seza i subscribe tintangha ta we ti subscribe yini ni kombela na we i subscribe hi ndlela yeleyo so namuntlha hi ta va hi kha hi bula hi um xitsonga music awards leti host-aku hi munghana lonene lembe rin'wana na rin'wana Mara hambileswi va pfuka va tlula na vona mara hi lava ku bula ngopfu hi swona sweswo hambileswi va pfuka va tlula va nga ti nga vi kona malembe man'wani ti pfa ti va koho ti pfa ti nga vi kona hi tindlela teleyo hi ti disturbance tin'wana na tin'wana leti va hlanganaka na tona so lexi ni lavaka ku vulavula hi xoho tanihi van'wani vo tala van'wani mi nga mi swi vonile la ka page ra president Benny Mayengani ku before ti-eleven president i tivise ku . ku na announcement leyi va nga ta yi endla after birthday celebration ya vona so hi ti thirteen Benny Mayengani hi tivise ku i phula out ka Xitsonga Music Awards leti host-aku hi Munghana Lonene leyi i decision leyi nga calculate-iwa kahle hambileswi ku nga tirhisa tirhisiwa na mathemo kwala so ni ta ringeta ku mi attach-ela screenshot xa. leswi president va nga swi vula mi ta kota ku swi vona mi kota ku ti hlayela van'wani va n'wina so mi vona nga ku i mhaka ya kahle ku Benny Mayengani va phula out ka Xitsonga Music Award mi vona nga ku relationship ya Benny Mayengani na Munghana Lonene tanihiloko hi swi tiva ku munghana Benny Mayengani i ze a nga beniwa ka Munghana Lonene hi mhaka risimu lera ra vayuda Benny Mayengani i za a nga byela ku ka Munghana Lonene ku va nga ha n'wi katsi ka thyaka ra voho hi ndlela yeliya kahlekahle ku na history yo nyawula nyana loko u suka ka Benny Mayengani na Xitsonga Music Award. van'wani hambi kha ku vitaniwa best female va huwelela Benny Benny hi ndlela yaleyo so mi vona nga ku i decision ya right ku Benny a phula out ka Xitsonga Music Awards kumbexana mi twa nga ku Benny i chava competition mi twa nga ku Benny Mayengani a nga vona nga ku tinghoma leti ta yena ti fane a ya nominate-iwa hi toho. a ti na a ti na ntikelo wa ku tikuma u kha u u teka masagwati kumbe Benny Mayengani u ringeta ku protect a va swi vitana yini brand ya yena ku nga Benny Mayengani already tanihiloko a hlamuserile ku decision leyi a nga yi teka yi rhange yi calculate-wile kahlekahle for masayiti hinkwawo so xa best for voho. i ku Benny Mayengani a withdraw-a kumbe a phula out ka Xitsonga Music Award so mi hleketa yini hi decision leyi nga teka Benny Mayengani mi hleketa nga ku i decision ya right kumbe i decision ya poor na loko mi hleketa nga ku i decision ya right why mi twa nga ku i decision ya right and then loko mi twa nga ku i decision ya wrong why mi twa nga ku i decision ya wrong coz tanihiloko a ri artist sometimes.

Xitsonga Music Award i album leyi ku nga na vanhu happy and then Mister Post i nghena hi hi ndhambi loko mi languta album ya ndhambi ya Mister Post mi languta ni happy mi swi vonisa ku yini mi vona nga ku Benny i chava competition kumbe Benny ku na swin'wana a nga ku hi tumbeteleni ka swoho ni ni byeleni kahlekahle ni hisekela ku twa kahlekahle kusuka ka n'wehe ku mi swi vonisa ku yini maxaka a hi buleni ka comment section loko mi nga se subscribe ni kombela mi subscribe hi ndlela yeleyo. hi hi hi hi bula swilo leswi ya mahlweni ni khensini ni khensini ku mi ni vone this video loko mi se subscribe subscribe-ani mi siya mavonelo yan'wani ka comment section hi ta yi teka kwalano ku ya mahlweni inkomu guys.